Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Nilqakom għal del podcast tal-lum, nibda biex insemmi l-sponsors tagħna, Trio to Motors li sibuhom Victory Street Ħal Qormi għal aqwa karozzi, il-Tashmoon Caterers, il-Wall and Floor Solution li sibuhom fuq Fuq il-Facebook tista' tikkuntattjaw lil Ivailo u kif ukoll lil patrickprince dot com għal diversi filamenti, printers u affarijiet oħra. Grazzi Ali talli lqajt l-istedina tagħna. Illum ħa nitkellmu dwar is-seħer u affarijiet oħra. Mela, Ali, taħt liema kategorija tikklassifika eżatt? Kif konna bdejna ngħidu l-ewwel. X'mistoqsija antipatka. X'jien dejjem ngħix ħajti nipprova ma nidħol ġol ebda kaxxa. Eh, at face value forsi nista' ngħid li saħħara. Ha, ma ma nagħmel xejn ta' barra minn hawn ħlief dejjem ngħix ħajti nimxi wara dak li jiġbidni normally jew jekk nagħmel xi ħaġa nidħol bruħu b'ġismi. Basically. U fuq li ma taħdem l-iktar jekk pereżempju fuq naf li tagħmel it-torat cards u hekk dik. Ifhem, il-cards l-ewwel deck li kien ġie f'idejja kelli tlettax-il sena u qisni fraħt bih fil-bidu hekk u mbagħad warrabtu għal ġenb. Imma bdejt narani li kull meta tiġrili xi ħaġa f'ħajti qisni mingħajr ma rrid immur għal dan id-deck u ntella' ftit karti bħalha gwida jew insights mhux biex nara futur qatt ma qisni ħarist lejhom ħafna biex infittex il-futur I mean not really my kind of thing imma dejjem qisni meta ġejt dari mal-ħajt u mdawra bid-dlam bdejt insibhom light source għalija li nibda jirnexxieli nara Minn perspettiva differenti forsi nkun maqbuda f'xi ħaġa u xi tunnel vision u ma nista' noħroġ minn imkien, imma bis-saħħa tagħhom kont ngħid ah all right, nista' ndur minnha minn hawn jew għandi bżonn l-għajnuna minn xi ħadd ikbar minni u nsaqsi għal gwida mingħand xi ħadd ieħor eżempju. U tinteressani ħafna psychology u rajt kif għamilt u għaqqadt it-tnejn. Għandi clients li ilhom snin issa jiġu għandi u jqisuni bħala therapist. I don't prescribe medicines jew hekk tal-qas xejn, imma we tap into affarijiet li forsi qegħdin moħbijin u bis-saħħa tal-cards jirnexxielna Inqanqluhom u ntellgħuhom at the forefront and we deal with them. Qatt ma qatt ma stajt nifhemha eżattament kif jaħdmu l-kards. Tifhem, huma jgħidu storja. Huma kull karda għandha ċertu traits fiha u ovvjament imbagħad meta qed tarahom grouped qed tinbena storja. Jien naf eżempju joħroġlok il-fool li hija l-ewwel kard qed jurik li you're on to a new journey. imma li tista' tidħol għaliha ma tafx x'int tagħmel, allura trid toqgħod naqa' wiri saqajk mal-art, ma tidħolx all in. U mbagħad għandek eżempju l-hermit fejn għandek bżonn tingħalaq ġewwa fik innifsek u tara naqra affarijiet li trid tiddilja magħhom eżempju. No, they're really interesting u għandhom karattru tal-ġenn, eh, anke minn dekk għal ieħor jiġifieri jibda joħroġ ċertu, eżempju ċertu decks mhux ħa nużhom ma' kulħadd. għax they're very harsh in their way of coming across u jkun xi ħadd naqra love and light taħsdu ma terġax tarah. U bħala imma daw ilhom jintużaw il-kart. Snin twal. Snin twal. Voldiri ma u jisabbaqat il-ħaġa u hekk. Kemm ikunu ekk jurittek bħala? Jien nara You need to be open. Ifhem, dakinhar Alla kienu hekk jorid. Eħe, vera. Għax ngħidu lin-nies li għandek page. Eħe, seħer eh, ilni li bdejta mit-2020, ma propja kienet therapy qabel terit u psychology u għattom u therapy u kont iktar nuża biex nitfa' messaġġi uplifting għan-nies, you know, dak in-naqra feel good energy. U ilni dal-aħħar sentejn issa kont qed nagħmel reading għalija nnifsi kuljum u kelli journal. U ġejt at a standstill qisni kemm ħa ndum infittex u nħarbex ġo fija u ġo dlamiet li għandi, speċi now I need to expand and help others with it. U Bdejt flok nagħmel reading għalija nnifsi bdejt nqum filgħodu u dekk minnhom jgħidli jiena llum u żagħlili, weird, I'm very weird. U nixxafilja u naħseb fil-kollettiv, tgħid l-osra l-kollettiv daqskemm hu kbir, fimt? Imma dejjem nitfa' l-intention li min għandu bżonn jarah ħa jarah dal-messaġġ. U jitilgħu tliet cards differenti U flok bdejt naqbad nitfagħhom isma' this is the message for today, qed ħa nibda nħallihom wiċċhom mgħotti u jaraw in-nies liema qed jiġu liema qed jiġbidhom l-iktar, fhimt? U I'm getting really good results, fhimt, għax jien da ma nafx il-maġġor parti ma nafx il-back story tagħhom dan-nies imma jibgħatuli u jgħiduli it was exactly what I needed today. eżempju, u nibda nara mbagħad an emerging pattern, fis-sens, ġieli nkun qed intella' l-karti u jiġi persuna f'moħħi, bħalma ġara tiegħek u kellimt lilek imbagħad. Eh, u jkun hemm progression minn reading għal ieħor, jiġri jisni l-ewwel kard li tellajt erba' xhur ilu kienet l-stepping stone li waslitni għal kard li tellajt il-bieraħ nagħmlu mod. Għall-istess persuna, isni qed naqra dejjem lilek. Fimt? Asja interessanti, ġifiri ma għat ma tkun għat tamel xejda. U il-bone throwing. Il-bone throwing. Mela jiena jiena nqis li jiena nifsi għajt l-ewwel saqsejtni inċint jiena mhm. propja goblin. Għaliex, għax nkun fejn nkun il kollu nħarbex u nara xħan iġbor jew ġebla jew xi biċċa njama. Jew bħalma tagħmel Ciaola, dejjem tiġbor it-trinkets, jien hekk, tiġi d-dar, xi darba issa tiġi, tara vażetti mimlijin ġebel u naf kollha minn fejn ġbarthom, jiġifieri. U bdejt, eżempju naqbad ġebla u x'ħin nara jew nara wiċċ jew nar tagħtini feeling dil-ġebla u ma I never really read into it u Xi sentejn ilu qiegħda x-xogħol u ma nafx xi dħalt infittex fuq Pinterest għal naqra inspiration u nara hekk on the side osteomancy. U qed ngħid osteomancy x'l-ostja hi. U dħalt infittex u qisni Bħal meta, qatt naf, tqum filgħodu b'dak il-feeling li ħa tiġrilek xi ħaġa. Imma dik qisni bdejt niftakar li jien u naqra fuqhom dawn l-affarijiet qisha xi ħaġa li I've done it before. Aha, pprattikajtha qabel. U this mbagħad ties in ma' past life regression li għamilt, self meditation, fej kont rajt lili nnifsi bħala mara xieħa fil-woods u kont qed nipprova nfejjaq tifel. U minn hemmhekk u mbagħad dil-regression mort għal mara xieħa oħra tiġbor l-għadam mid-deżert u xejn ħriġt minnha diet xi l-ostra quddiem iniq dil-mara. Jiġifieri għamilt past life regression fuqek innifsek? Fuq innifsi. Tagħmel il-past life regressions inti ġifieri? No, no, diġà skont qiegħda d-dar u flok mort for my usual shamanic journey, nget ħan prova past life regression, guided meditation, sibta YouTube, ġifiri, it was very Awe inspiring għax issa tgħid li forsi mmaġinajtha jista' jkun imma la mmaġinajtha sinjal li diġà għamiltha jew rajtha. Nifhimha jiena. Da l-domanda li għandi jiena ta' qedtlek għamilt out of body experience. Jiġifieri eh, ma nafx jekk hux jiffabrika l-moħħ jew jekk esperjenzajt hemm fakkin xi ħaġa oħra. Ifhem il-moħħ huwa Univers minnu nnifsu u ma nafu naħseb xejn dwaru fil-verità. Imma hemm ċertu affarijiet li tibda tgħid stja ma nafx men. Kif eżempju di ta' l-out of body experience jien tiġrili ta' spiss inkun qed nagħmel xi ħaġa mundane jew naħsel il-platti jew nitwi l-ħwejjeġ u nibda nara lili nnifsi minn wara. Vera stja? Ija. U ilha minn meta kont żgħira di. Jien vera bħalissa qed nasal fl-ewwel stage ngħidlu jiena ġifieri fej tħoss ġismek jitrieħ u tibda tisma' alla dgħajs u qanpien għaddejja buzzer u ma mhix jirnexxieli noħroġ irnexxieli erba' darbiet b'kollox u vera diffiċli biex nerġa' noħroġ issa. All right. Issa jew għax qed nisfurza. U dak Jista' id-drabi jkun. ma sfurzajkix. Jista' jkun. Jiġifieri inti tiġik awtomatika hekk, bum. U għax ġi just inkun. Għax jien nipprova ngħix ħafna mill-ħin in a meditative space mentally, nipprova, mhux dejjem jirnexxieli għax imbagħad min-naħa l-oħra ġieli niġi vera ADHD brain ma jieqafx constant, fhimt? Imma most parts, speċjalment meta nkun qed nagħmel affarijiet bażiċi ta' kuljum bħal met ngħid taħsel il-platti, nitwi, nonxor, niknes. Nifoka fuq il-movement eżempju ħafna il-ħoss li qed nisma' u I zone out man u nibda nari lil nifsi minn wara. U ġifieri tħoss ġismek jitrijat u. No, dik le, ara mbagħad meta ġieli I attempted astral projection u hekk, dik orajt ħassejtha tal-vibration jew qabel inkun ħa norqod u mmur dream state eżempju. U ġifieri u jirnexxilek. Jirnexxilek jiġifieri toħroġ. Eħe. U remote viewing ġieli ppruvajtha? Le, qatt ma ppruvajt. Qatt ma kienet xi ħaġa li qisha tintrigani. Ġieli qisha tgħaddili minn moħħi meta jkolli eżempju xi ħadd mill-annimali missing. Nibda ngħid biex forsi narahom. Imma le qatt ma ppruvajtha. Ma nafx kemm taħdem fuq hekk kestja. Ma nafx, għax issa la ħadmet di u tal-out of body experience kollox questionable sar. Ġifri jista' jkun vera, jista' ma jkunx men. Jien naħseb l-ewwel pass hu kemm ikollok moħħok miftuħ għalihom dawn l-affarijiet. Eżempju, back to bones, nagħmlu mod. Jekk da ħa jiġi xi ħadd għandi diġà ssettjat f'moħħu li I want to prove her wrong, ngħid x'ngħid jiena, minn waħda ħa jidħol u mill-oħra ħa joħroġ. Rajt? Imma mbagħad jekk ħa jiġi xi ħadd, bħalma naf li ħa tiġi int vera intrigued bihom dawn il-bones, we're more open to connect Għax għax inti għedtli għax ma ġġibhomx hawnhekk. I, I won't feel in my element. Ara d-dar. Nixgħallek inċens, ikolli x-xemgħa, it's my space, ara jien ħa nkun iktar at ease. Jiġifieri jekk jiena niġi għandek u tagħmilli dari dik bil-għadam, jiena ma nħobbx insaqsi, ma nħobbx Le, inwieġeb. jien normalment anke meta jiġi xi ħadd tal-cards, I don't like being given a set of questions nagħmlu mod għax nemmen li l-cards ħa joħroġ li hemm bżonn għandek tkun taf inti bħalissa. Jiġifieri jekk inti ħa toqgħod tewden fuq X jew fuq ix-xogħol jew fhimt it's you're limiting yourself ta' x'information ħa tieħu minn għandi normalment. Kif qed ngħidlek kont mort għand medium jiena u tipo bdiet tistaqsini d-domandi u hekk u jien ma bdejtx intiha xejn. Fimta? U allura mbagħad isek kif naqbad ngħidlek. Bdejt naħseb jien li isma' Qed tfittex. Qed tfittex di. Ife, xi kultant il-cards ma joħorġux black on white isma' this is it, so li jien mbagħad forsi insaqsik to narrow down iva ma biex noqgħod fishing Għax il-kards xorta ħajjedu tagħhom. Għax eh, tipo, eh, meta għamilna dik, għalla ma għad tistaqsini xejn inti. Le, ġasset l għazel cards u. Il-messaġġ kien hemm lest. Kien hemm lest, għalla. U bihom daw il-posts irrid nuri li fil-verità we are all very much connected. Kienet weird, man. Weird ħafna kienet. Wis dal-affarijiet huma. Dik il-Holy Mountain u ħarġitlek int. U bdejna nitkellmu fuq Tapinu, għedt li kien Tapinu. Tapinu. X'Tapinu hemmhekk mibni fuq tempju. Special hu hemm. Ħafna. Naħseb ċertu postijiet naħseb joqgħu għax inti jekk tara jekk tara kif qiegħda hemmhekk dik il-biċċa għandek it-tlet għolijiet, għandek il-ġgantija ħares fuq it-tlet għolijiet. Mela. Mbagħad għandek Tapinu kien tempju, għandek il-ġgantija tempju. U bejnietom kien hemm ir-rabat ukoll. Hemm min jgħid li anke taħt iċ-Ċittadella. Aha. Kien hemm tempju wkoll? U ftit ilu kienu, ftit ilu, naħseb ilu 10 years, kienu qed jagħmlu xi excavation u sabu xi affarijiet u they closed it down mingħajr ħadd ma qal xejn ħadd. Ħastja, xi dwejjaq men. Ħafna. Ħafna. U min jaf xem iktar u dejjem jinħbew. Qed nitilfu ħafna mill-istorja. Għax jien il-post ta' għawdex vera ta' d-doluri minn għetlek joġobni. Seher. Għall-axħar. Għandek eżempju, għax kif hemm dik il-bicċa, jek tara mill-ajru fuq satellite map u ta' taqqat eh, il-postijiet da' megalitiċi u t-tletolijiet jiġu rajn zbel. Mela. Ma nafx jekk kontx għedtlek. Naħseb eħe tkellimna fuqha. U hekk qed tostja bħall-Eġittu men, ġifieri daw jekk kienu jekk huma piramidi ħa dawk it-tliet għoljiet ħa early pyramids. Early jiġifieri, pyramids. Eh, Tar-rabil. Ehm, Tibdejt ma mela daw kellhom għalla knowledge qabel. Ah, żgur. Qabel piramidi. Jien nemmen li, alright, bħalissa minn għalina we're at the top most fejn tidħol knowledge imma nħoss li we're at the lowest low fil-verità, speċjalment fejn jidħlu going back to our roots. Għax inħarsu lejn in-nies tal-qedem bħala injoranti, imma Le, dal-aħħar. Not in the slightest. Oh. Dal-aħħar tinfittex ħafna f'dal affarijiet, ġifieri tipo qabel kont ngħid kollox hocus pocus. M'hemm xejn, hekk kont ngħid. Jiġifieri kont nemmen fil-UFOs u fil-poltergeists. Jiġifieri dawk rajt kont ngħid kont naċċettahom kont ngħid għax jiena rajt UFO u kelli tipo ta' naqa' hitchhiker experience żgħira. Allora kont ngħid orajt mela dawk jeżistu. Hemm issa, issa. Issa. Taħt Pandora's Box. Eh, eżatt. Eh, mill-out of body experience, anke qabel ta' ġifieri, kont ngħid imma l-għor ma bdiet bil-horoskop. Mela. Fakjat li naqa moħħi. Imma xorta ma nidħolx fiha tal-horoskop, għara di tal-bone throwing u tal-cards u hekk. Intriganti. Intriganti, iwa. Għax jisa taf l-impinċi u kont ktib messaċ il-persuna u għalla ġara bil-kontra minn tipo jisni mux ġara bil-kontra ġrat il-ħaġa u teqpa kif naqbad nejlek teqpa tejt il-lostja l-ħada l-lura li tajta di xi ħaġa u vera kienet u koll jisni ktib xħajġri minn. Mm. Għalhekk intriguing tal-kart. U meta kont tkellimt ma' Trevor Zahra, tipo meta kiteb x'ħa jiġri l-mara tiegħu hekk bil-ħin u hekk għedtillu ostja. Hija intriganti l-ħaġa. Ma nafx jekk jirnexxilekx tagħmel xi ħaġa hekk ukoll. Jiena minn żgħira eżempju dejjem inqum b'diska f'moħħi għaddejja background. Mhux dejjem nkun nista' nagħraf x'diska hi. Imma mbagħad norm li jew tiġri xi ħaġa matul il-ġurnata li tagħmel vera sens id-diska jew tkun vera relevanti jew jgħaddi xi ħadd minn moħħi u mbagħad iċempilli jew narah. Jew ġieli eżempju nkun scrolling u niltaqa' ma' xi meme jew messaġġ hekk. positive u ngħid ħa nissejvjah. U mbagħad ninzert għal xi ħadd u tiġi dan il-messaġġ moħħi ngħid ibatulha jew ibatulu u tibgħatli lura tgħidli li kemm kelli bżonnha. Li iktar hekk ma le qatt ma naf li Di interessanti meta taħseb xi ħadd jew iċempillek jew iċċempil u tgħidlek. Tiġrili ta' spiss. Naħseb fi. Tiġrili ħafna dik. Anki pereżempju ma nafx bdejt bdejt naqra li ikun hemm pattern ta' pereżempju tħoss ringing, tibda tisma' ringing, u taħseb f'xi ħadd u dak ix-xi ħadd iċempillek. Huma jgħidu jkun qed jaħseb fik ukoll. Mm. Anke meta eżempju toħlom b'xi ħadd u jwassallek messaġġ jew normalment ikun hemm jew xi ħadd qed jgħid isra rrid inkellem Alla li eżempju. Interessanti jastja. U eh, qabel ma kellhomx Mobile. mobile, naħseb li Eh, Telepathy naħseb. Eh, Ara, jien ngħid li s-soċjetà qiegħda magħmula biex ninsewhom dawn l-affarijiet. Jew ma nibqgħux inħaddmuhom. Jiena naħseb li tlifna ħafna anke pereżempju l-herbs u l-affarijiet l-oħra li kienu jintużaw qabel pereżempju f'range tal-għarb. Mela. Jekk tgħidilhom li kien juża l-ħaxixa u l-qanneb, kulħadd jaqbeż fuqok hemm. Imma fil-verità kien. Mara kemm hemm nies hu. Mediċinali. Ma dak kien jirnexxielu jaqra l-futur hu. Jien naħseb iktar ma tkun aware ta' ċertu affarijiet bħalma hu kien aware ta' x'power għandhom il-herbs, eżempju, nemmen li dejjem kien jiftaħ iktar lilu nnifsu biex juża dawn il-gifts li nemmen li kulħadd għandu. U iktar da bħal meta qed tittrenja muscle, fhimt, iktar m'int ħa tipprattika, bħal meta tagħmel inti qed tpinġi, iktar m'int ħa tpinġi, dejjem ħa tirfina. you know. U nerġgħu mmorru lura għal bone throwing għax waqqaftek. Ehm, kif jaħdmu eżatt? Mela jien palmetlek kont qiegħda xogħol u tqajt ma' dil-kelma bdejt infittex qed tisra. Iwa taħħa nara naqra u qbad inħarbex u nqalleb ġol visibilju trinkets li nkun ġbart minn matul is-snin u bdejt mingħajr ma rrid bdejt naqqat il-kit tiegħi. U kelli għadam, u ġebel, u fossils, u mhux ħadd it-tfarix għax ħadd inkiser. U qed naħdem fuq il-bone throwing clot, għax jien mbagħad jekk nagħmel xi ħaġa rrid nagħmilha all in. Alright, qed nagħmilha hand stitching u qed toħod lil ħin, bħalissa qed on hold għax m'għandix moħħ. U Hu jissuġġerilek li tqatta' ħin ma' kull oġġett u tara x'messaġġ irid jagħti dal-oġġett. Fhimt? U kien hemm minnhom li x'ħin inħares lejha ittina dik il-feeling ta' eżempju l-ostra danger, don't go there, all right, mela the danger u bdejt nagħmel sketch ta' kull waħda u nikteb erba' kelmiet bħala keywords biex jien all right, di tfisser hekk. Hemm oħrajn domt iktar, jiġifieri naqbadhom, nerġa' npoġġiha, terġa' tgħajjatli biex nerġa' nitfagħha fil-kit, eżempju, u sejjer hekk, jien qisni l-miġnuna. Imma issa armajt kit għandi naħseb fuq 50 biċċa, daw l-ostra ġebel u għadam. Nixtieq eventually nżid anka actual human bone imma biex nġibhom hawn Malta Trid tara naqra. Volderjew ma jużaw. Bones. Hemm min il-kit ikun bone biss. Mhm. Eżempju, imma jien ħassejt li eżempju anka jien naf għandi trinket kienet tagħtieli n-nanna u għalija hemm sinjifikat kbir. U ovvjament jekk u oġġett marbut ma' xi ħadd li mexa to the next chapter hemm ċertu qawwa fiha, fimt? Ora inkludejta wkoll. Hemm affarijiet li eżempju tatni n-neputija, għax dik bħali, li til-goblen oħra, immorru fejn morru ħin kollu tiġbor. Għali għali għara x'sibtlek. Fimt? U tkun xi ħaġa sinjifikanti anke int stess x'in tara ħattini eżempju l-feeling ta' dik il-wonderment ta' tifla li qed tara kollox mill-ġdid u kollox vera sabiħ. Fehmt ara, fir-reading dik ħattini x'nifhem dan ir-root jew din il-passage tal-persuna li hu miexi, it will bring happy memories. Ara mbagħad jekk toħroġ l-ġebla li tkellimt fuqha l-ewwel, don't go there, dangers ahead, fhimt? Asja, kont ħadt naqra fiha ta' tal-bone throwing, l-Afrika l-iktar li użaw għadam tat-tiġiġ. Mhm. U hekk, u għadam biss jużaw, ma jużawx. Eħe, għadam biss. U hemm min anke jnaqqxilhom eżempju symbols fuqhom. Le, jien taħlita għandi. Imma dak jaqa' taħt Voodoo l-Afrika, mhux hekk? Voodoo, Hoodoo, daqs kemm hemm. Huma boxes, all boxes. Kemm taħseb li jaħdem il-Voodoo? Jaħdem, ta. Jien niftakar. Meta kont iżgħar. F'dik il-fażi hekk Marilyn Manson, Cradle of Filth hekk heavy metal b'alla spikes. Kont dħalt ħafna into the black arts u nfittex u naqra u kotba. U niftakarni issa jew coincidences ma tafx xi kultant ġieli eħe it's all coincidence imma mbagħad ġieli jiġru affarijiet tibda jgħid imma kif jista' jkun. How exact, fimt? U għamilt voodoo doll insomma. U kien hemm xi ħadd fil-klassi, ma tantx konna on good terms, u għedt ħa nipprova din l-imbirka voodoo doll. U I was very intent hekk, kemm kelli fifteen, b'din l-ostra voodoo doll. U kont qbadt il-labra u għamilt girfa żgħira hekk fuq il-wiċċ. L-għada filgħodu tiġi b'girfa dit-tifla l-iskola. Astja. U mbagħad minn hemm merġajtx mis-Sejd Voodoo dol, eżempju. Qed tkellimt ma' persuna li għamlet voodoo ġifieri e, fuq l-eks tagħha u għalt li jaħdem. Eħen, għara, jekk if the person is angry and scorned enough, jaħdem. Imma mbagħad qaltli li tgħix kemm ġewwa affarijiet ħżiena lura. Jiġifieri somehow qed tieħu xi ħaġa imma jew just kemm tagħmel voodoo dol, jew tittieħu xi ħaġa minn dik il-persuna. Hemm min jieħu xagħar, hemm min demm, hemm min item of clothing, jien just vera ffukajt fuq il-persuna. Stjaw ma ħadt xejn. Le, Xejn, jiġifieri m'hemmx għalfejn tieħu. Jien ngħid għalija ma kellix għalfejn. Ħa ngħid ara, fejn jidħol spellwork, ħafna miċ-ċirimelli li tuża, ċirimelli, x-xemgħat, inċens, il-bowls, il-qanpiena, whatever, qegħdin kollha hemm biex inti dejjem tiffoka iktar l-intent tiegħek, li inti tidħol l-ewwel tnaddaf il-kamra, tiknes, tixgħal l-inċens, tixgħal ix-xemgħat, meditative state, inti dejjem you're zoning in at the task at hand. Eżempju, int biex tagħmel il-ħobż mhux ħa toqgħod titkellem fuq il-mobile, tara t-television u sadanittant tilgħab iċ-ċess, le. Fimt? Impossibbli. It's the same thing. Intent u inqas ma jkollok baggage u d-dlamijiet jiġru f'moħħok u hassles li għadhom undealt with, iktar tkun proactive. Stja. Nara jien. U di interessanti, eh, ġifieri, għalla kif jista' jkun minn għax anki pereżempju meta tkellimt ma', ma Rosalind. Ehm, di ta' sage ma stajx nifhem ta' cleansing, dik waħda minnu. Moħħi ma jistax jirrepjaħħa. Eh, u hemm ċertu affarijiet oħra li ma nafx nibdejt imma daw id għal xejn. Ġo moħħi. Ngħid, il-cleansing naħseb hija ta' għalxejn, xi ħaġa, ma nafx. Dik just l-opinjoni tiegħi. Eżempju, l-melħ naddaf ħafna. Il-melħ jużawh għal ħafna affarijiet, iva. Eżorċiżmu, fhimt, jintuża għal ħafna affarijiet. Allura sinjal li hemm xi ħaġa. Roots pagani. Kienu jagħmlu serkis tal-melħ. Meta taqbad ir-reliġjonijiet kollha u ta' sarhom, they all go back to the roots of paganism, issa paganiżmu x'inhu? Inti għandek l-Alla mara u l-Alla raġel li huma x-xemx u l-qamar, rajt li inti għandek spring il-mara qed tagħti l-frott, ġejja l-ħarifa ir-raġel jissagrifika ruħu for the seed, Winter, everything dies down u spring terġa' tibda. It's a cycle. Really. X'meta jgħidu Ġesù mexa fuq l-ilma, ma mexa xejn, kienet ix-xemx tiela' u rawha fuq l-ilma. Interessanti, ħosstha? Fhimt. Nifhimha jien, ma rrid inweġġa' 'l ħadd u hekk. U taħdem bil-qamar, hux hekk? Għandi affinità kbira, nftakarni tifla nħares barra mit-tieqa fil-karozza, eżempju, sejrin xi mkien u ngħid, araħ il-qamar x'jiġi mxi warajna. Anke eżempju semmejt li Orion's Belt, constellation li dejjem ġibditni. Minn tifla żgħira kont inqatta' ħafna ħin fuq il-bejt nħares lejn l-istilel biex nara nara xi UFO eżempju. Qatt ma nista' ngħid li rajt ħlief ballun darba minnhom ta' nar nieżel konna jien u oħti u xejn bqajna ċċassati m'hemm. Kif ballun? Dak qegħdin inpejpu sigarett jien u oħti, kont għadni kif inġib il-jeep tajtha l-ewwel drive u qegħdin ipparkjati hekk Marsa l-Forn, kienu xi siegħa ta' filgħodu naħseb. U qed inħares lejn oħti hekk ħanqasmilha s-sigarett u qed naraha fixed fuq xi ħaġa u mhix tkellimni u just qed tmissni hekk, tmissni hekk u ndur inħares u nara ballun bħala kulur isu nar. Jiġri orange, isfar, aħmar u b'denb warah, trail hekk, u mbagħad sfaxxa fix-xejn. Ġifri mhux kometa? Ma naħsibx. Shooting star? Le, le, mhux shooting star, shooting stars rajt kam il-darba. Le, da heft ball kien men. U ħadd minna. Ovvjament. Le, ħadd ma jemna, dik il-problema, um, irrid tkun hemm xi ħadd jħolli kollabora. Missieri eżempju l ħaġa xkont qed pejjeb. Eh. Imma le ballun, ballun kien. Jien kieku pereżempju ma kienx hemm persuna oħra ta' meta rajt il-kalkara naħseb Mirko ma kienx jemminni imma kienu qed jiġbdu serje insomma l fuq it-television u wieħed mill-kollegi ta' Mirko qallu l-istess ħaġa li jetlu jiena. All right, so. Bissu kien jgħid fuq il-birgu jien kont jgħid il-kalkara. Hija fucking stramba kienet, eh, dik. Imma ħadd ma jemmnek kif qed tgħid inti. Le. U għamilt żmien għax aħna noqogħdu qrib il-fanal tal-Ġordan l-għasri. U niftakarni għamilt ħabta ta' xi tliet ġimgħat kont qed nara stilla viċin u mbagħad ma bqajtx nara imma mbagħad iktar ma kbirt u bdejt nidħol iktar astrology u hekk bdejt isni nifhem li x'aktarx setgħet kienet stilla li kienet qed tagħmel id-dawra tagħha u inzertat qiegħda hemmhekk imma għamilt żmien iffissajt li UFO ġifieri all in ħafna. Le, ġeneralment ifhem hemm l-aqwa video li għandna ta' Ta' triangle fuq Għawdex. Għawdex. Ma nafx jekk rajtux. Rajt, imma ma nafx hux. Thousand Eleven. Ma nafx hux l-istess wieħed. Hemm tlieta, tnejn minnhom ma nistax insibhom. Kien hemm wieħed professur b'xagħru twila bajda, nsejtx il-lostja ismu. Kien jiġi prattikament sirt naf bih għax fejn it-tempji hemm dawn il-blalen. Ok. Tal-ġebel. U da beda jgħid li t-teorija tiegħu hi li meta jkun hemm terremot daw il-ġebel jgħinu biex ma jiċċaqlaq il-bini u ma jaqax insomma. U kien tella video waqt party men, f'nofs, f'nofs dokumentarju insomma, UFO triangle. Triangle, eżin tlet botot jiġieru. Mbagħad wara bdejt infittex isib dak ta' ta' dak fuq xi xiet Mirko. Fuq għajn sielem. Għajn sielem. Iju, naħseb dak rajtu. Fuq ta' għajn sielem, u vera. Partikolari. L-ostja. Għax id-drones kienu għadhom mhux daqshekk in hand fidejn nies u jekk kien drone kienu vera fucking kbar. Kbar. U dellijiet ġieli rajt. Dellijiet f'liema sens? Eżempju, l-aħħar li ra, id-dar nara ħafna dellijiet għaddejjin mill-kurutur. Anke l-purtieri jiċċaqalqu u passi. Qatt ma tħajjar tagħmel kamra? Le. Għax aħna nsejħulu Norbert. Ilu s-snin hemm. Hu part of the family issa ġie qisu. Tajtuh isem? Ejja, għax. It-tieni persuna li naf li tat isem lil xi ħaġa u tipo. Għax when you name something it helps one accepting it u tħu tiġi familiar iktar. Narani jien. Ma tibqax daqshekk unknown, fimt? Mhm. Għax ma tantx isib xi ħadd jagħti isem xi ħaġa li hija fucking inspjegabbli. Ma tkun kuljum. Norbert semmejnieh. Jagħmel l-electrics. Ġieli jieħu xi affarijiet u tgħid eżempju jien miegħi nnifsi nroddilha salib dil-ħaġa u mbagħad insibha xi mkien ieħor li vera weird li tkun hemm. Eżempju n-nanna tiegħi min-naħa ta' missieri kellha għajnha tal-ħġieġ u issa qiegħda għandna l-għajn tal-ħġieġ. U l-aħħar li rajtha kont għadni ngħix Malta. li rajta u qbadta f'idejja u issa ilni li ġejt lura Għawdex snin twal. U ħsibtni tliftha u kelli dieqa kbira fuqha dil-Madonna Għajn. Sibtha d-dar. Astea. Eżempju. Jien minn Malta għal Għawdex daqt nitkellem għaddew xi disa' snin. U jien naħlef li hu. U jiffollowjak jiġifieri. Eh, eh, eh. Għax it-teorija ta' trickster hija li jgranfa ma xi ħadd iqpa jiffollowjah. Jien għamil żmien kont naħseb li teenage angst. Kif li ma Li jien kont għaddejja minn ċertu affarijiet u ċertu affarijiet li Ġraw id-dar u bdiet tiġi din il-poltergeist activity, sa? Eħe, meta pereżempju jkun persuna għadha fit-teenage years tagħha, milli jidher. Hemm ċans kbir. Hemm ċans kbir, jiġifieri hemm iktar ċans imma li jaqbad il-dak ix-xi ħadd meta jkun dawk. Six to ten years l-iktar. Le, aħna konna naqra mfarfrin iktar. Għax it installs fear. Ma nafx jekk intix fil-bidu beda bdiex eh, Le, jien dejjem kont intrigued eh, b'daw l-affarijiet. Ġifieri qatt ma nista' ngħid ikun hemm momenti fej niksaħ u ngħid l-ostra ġanna u x'inhu jiġri, fimt? Imma eżempju fil-bidu tar-relazzjoni kont Pjanajt ħa nagħmlu ikla d-dar, ommi u missieri kienu msifrin, hekk lu issa norqdu hawn. U xi ntfajna ħa norqdu u tfejna kullimkien, bdejt nisma' l-passi. Jien li jien mdorrija biha, usual suspect jien f'moħħi. U ħassejtu lilu qisu nġibed. Għalla qed tisma' xi ħaġa. U qomt u mort nittawal u ma kien xejn. U mbagħad id-del wara l-portiera tara l-portiera tiċċaqlaq. Missa draħ ukoll. Draħ ukoll? Tidra jkollok. Astja. U qatt ma jien naf eh, għax hemm set ta' affarijiet ma daw il-poltergeist, per eżempju, bħal boċċi jaqgħu Eh, diġi li smajtek issemmija waqt podcast soħrajn. Bħal sejjes mekkaniċi. Bħal meta jkollok il-ħoss li tagħmel katina fuq rota. All right. Eh. Le, ma nis. Kxaxen jinfetħu jina u nisma shuffling ta' karti, eżempju. Mandekx radio sid veru? Le. Xejn, zero. Qatt ma kellek radio. Radio li għandna fil-kamra m'għandix taqsam mal-main house. U qas ikun mhix hawn. U m'hemm xejn hemm. Ma, ma jiġrix attività hemmhekk. Ġo dik il-kamra. Ġieli jkollna ħsejjes ukoll, imma din il-kamra fejn nipprattika ċertu affarijiet, fejn għandi l-artal ta' Santa Muerte, ġifieri jista' jkun hemm li jkun hemm ċaqliq ta' enerġija hemmhekk. Hastja interessanti, man. Għax. Imma le, fih tip minn tagħna ħafna. narah jien, sew għax drajtu. Xi kultant ngħid inkun ġibt xi ħaġa d-dar u ġibtu miegħi. Eżempju. Eh, pratikament u hekk jibda. Tkun sabek ximkien fejn bżajt minn xi ħaġa u. Eżempju jien għandi affinità kbira ma' djar abbandonati. Ħafna man. U nħu pjaċir nidħol u noqgħod nesplora. U għandi dil-ħaġa li ġo kull dar li dħalt dejjem insib ċavetta. Ġifieri għandi collection kbira ta' ċwievet li nsib 'l hawn u 'l hemm. Ovvjament ma tkunx dar li tidher li just mhux abitabbli, daw abandoned bil-ħaxix jikber minn mas-saqaf, fully abandoned. U darba minnhom sibt. ċwievet, u ovvjament jien qbadthom u ħadthom id-dar, u kellna strange happenings li mbagħad qbadthom u ħadthom lura eh da ċwievet. Astia. Ejja, bd eżempju għandi antlers u kont indendilhom magħhom da ċwievet li nsib, antlers ta' ċerva żgħira. U bdejt insibhom dejjem fuq id-desk daw iċ-ċwievet man. Iċċaqalqu. Eħe. U l-feeling kien ħudna lura minn fejn ġibtna. U ħadthom. L-għamija. Aw, semmejt il-Santa Muerte. Eh, Ix-xieħa. Tista' tgħidha naqaf fuqha. Mela jien kull min jafni jew min jaf nisew jaf kemm għandi affinità mal-mewt. U l-morbidu, l-minsi u l-abbandonat f'kollox. U Qatt ma verament dħalt fiha Santa Morta ħlief dal-aħħar ftit snin. Imma l-mewt kienet xi ħaġa li dejjem looming, ovvjament nitwieldu biex immutu. U l-partner tiegħi ma nafx naħseb tru xi music li kien qed jisma' u smajna b'dil imbierka Santa Morta. U bdejt infittex dwarha u l-istess di bħalma ġrali tal-bone throwing, qisni Qed niskopri xi ħaġa fija nnifsi li dejjem kienet hemm. U nħares lura lejn ċertu episodes f'ħajti, dejjem kelli dik il-bone hand fuq spallejja tgħidli you'll get through this, u kienet hi, inħoss, ħafna, hemm affinità kbira, ix-xiħa ngħidilha jien. Li ġejja mill-kultura Messikana. U ilha ħafna iktar milli jgħidu. Ġifieri sabu pre-dating 1500s għax hi minn nineties 'l hawn hemm boom kbira u kulħadd jassoċjaha mal-kartell għax jitolbu ħafna lilha għax hi li għandha Ovvjament il-mewt ma tiddiskriminax. Abjad, iswed, raġel, mara, oħxon, irqiq, twil. Dik l-unika ħaġa, dejjem hekk ngħid jiena, l-unika ħaġa li hawn tajba fl-univers li kulħadd irid imut. U L-unika ħaġa li ċerti minnha, man, għax jien għaddejt through all phases, għaddejt, m'iniex ħa ngħid li kont Satanista, not really, imma eżempju l-concept ta' Luciferianism I resonate a lot, eżempju, u bis-saħħa tiegħu sibt id-dawl ta' x'kien Ġesù, issa mhux Ġesù li tgħallimna fuqu, not in the slightest, għax jekk kien hawn rebel kien Ġesù. fil-verità, fimt? U jagħmilha mal-fqar, jiġri xi ħaġa li għaw min jipprietka u jagħmel bil-kontra. Ma nsemmux ismijiet, ma naħseb kulħadd jaf għal min qed ngħidu. Imma mbagħad jien tarani kif jien tgħidli ħa titkellem fuq Ġesù imma le għandi fil-fatt anke tpinġija għandi tad-dawl li rajt minn Ġesù, fhimt? U wassalni għalih Luċifru. Li nemmen li they're one and the same. One and the same, eżatt. Mhux kulħadd jifhimha imma. Le. Le, dik ta' Santa Mwerta kont ħadd ħafna fiha u kont naf li predates il-miġja tal-Amerika, meta marru l-Amerikani hawn. Għax huma l-Ispanjoli. L-Ispanjoli hemmhekk. Imma ġejja mill-Afrika, really. Mill-Afrika ġejja. Astja, imma huma hemmhekk fil-post kellhom xi ħaġa simili. Il-Majans. Il-pronunciation ma nafx kif tgħidha ma eħe. Tipo kienu jadoraw xi raġel kien. Eħe. Kien the bringer of death inseċ il-la sejdu l-lu. għall-mument. Imma kienu jitolbu lilu wkoll. Tipo, u mbagħad naħseb jew għaqduhom flimkien. Imma they're different xorta. U fil-verità tagħmel iktar sens li mara għax tagħti l-ħajja u tieħu l-ħajja. U mara tat il-ħajja għax twelled, le? Imma, imbagħad naħseb adattaw dawk il-maskli u affarijiet. Day of the Dead u Eżempju nixtieq ħafna mmur il-Messiku, immens. Nixtieq li hawnhekk għandna kultura li meta jmutlek xi ħadd mhux All right, hemm dwejjaq ovvja. Tgħidx kemm nibki jien anke funeral ta' xi ħadd ma nafux, fhimt? Imma they celebrate Them even after that li joħorġuhom, ilibsuhom, inaddfuhom, tal-ġenn. Ehm, għax it-teorija hi li jekk ma tibqax tiftakar fihom tintilef ir-ruħ hux. Mhux hekk hu. Għax tipek ma jkollok xi ħadd jiftakar hawnhekk. Bot mill-lajn, bot mill-qalb. Mm, u tintelef ir-ruħ. Ma nafx. U probabbli għalhekk hawn ħafna heavy dense energies. F'liema sens? Ikunu daw il-lost souls li ħadd mhu jiftakarhom. Jiġifieri taħseb li inti neqpaw b'soul? Inħallu remnants żgur ta' enerġija. Eżempju jkollok tidħol ġo dar fejn sar delitt tħossha l-arja man li ġrat xi ħaġa. Eżempju. Kont mort, again, kelli xi 13, 14, konna smajna li hemm dal-garaxx jagħmlu l-Ouija board u aħna dak iż-żmien Ouija board u hekk. U pruvajna mmorru ġo dal-garaxx. U jien u kuġinti konna. Daqs naqra, nivvintawhom matul il-lejl. Ġol-garaxx qatt ma dħalna. Niżlin hekk, ma tafx, rampa għal garaxxijiet taħt l-art. U jien nara, u di xi ħaġa recurring ukoll li nara, daħna ġejja lejla, lejja, u qisha qed tgħidli ejja miegħi. U kuġinti qabditni u tellgħatni niġru, insomma. U bqajna qatt ma dħalna. Imma nemmen li minn dakinhar did-daħna ġibtha miegħi. Astja. Per eżempju dak mhux dakinhar l-għada qiegħda Għawdex lura d-dar. U qed nistenna l-ommi u l-missieri ġejjin u aħna d-dar mimlija mirja daw il-kbar. Ma tafx int meta tgħaddi minn quddiem mera mingħajr ma trid tħares U lura nara mhux ir-rifless tiegħi nara did-daħna. Eżempju. Bħal dak li pinġejt jien. Eh, qisu. Interessanti. U niftakarni noħroġ gaz dawn il-barra u qatt nistennihom barra l-ħamja. Ġifieri hemm element li tibża. Eh, eh, ninħasad. Għax imbagħad eżempju Din l-istess daħna kienet tatni warning ftit qabel ġejt arrestata. Rajt lilha u mbagħad ġew il-pulizija. So nemmen li it helps. Mhux xi ħaġa li għandi nibża' minnha. Jiġifieri ma taħsibx li huwa just trickster biss? Jien nara. If you really want to believe in something, jiġri x'jiġri ħa tara kif ħa ddawwarha għal li qed idoqq f'moħħok. Inħoss. U hawnhekk nerġgħu niġu għall-fatt ta' kemm hu b'saħħitna moħħna u ma nafux. Are we materializing it? Eżempju, jien kont qrajt li da Slenderman kienu mmaterjalizzawh il-collective consciousness. dal-ostra Slenderman Out in the Woods li għamlu l-movie fuqu mbagħad, bħal ma nħoss li predictive programming also gets us looking at certain things differently. Bħal simulazzjoni. Bħal ma għamlu bil-pandemic eżempju. Ftit ġimgħat qabel jitfgħulek pandemic the series fuq Netflix kulħadd pandemic, pandemic u One fine day, knock knock knock, waslet hawn il-pandemic. Tal-jum forsi ma nista' nkun collective. Ifhem, kif qed jiġru l-affarijiet naħseb daqt tiġi xi waħda bil-UFOs issa. Għax x'ħin tibda tara ħafna mainstream media. Il-Gvern Amerikan qed joħroġ dawk il-. Eh, u d-declassification u ħafna hekk. They're prepping Or something, naħseb. Ġa qrajtha xi mkien ieħor di li so qed iwittu t-triq għal xi ħaġa u daw. Anke kien hawn xi ħaġa tal-MTV riċenti u kien hemm xi kantanta titbewwes ma' alien on stage. Jiġifieri they're normalizing aliens. Le naħseb daqt daqt. Ngħidilhom biex jaħduni. Mela x'tagħmel. Forsi int wieħed minnhom u just għadek ma ftakartx. Nifhem. Jien naqra li hemm l-affarijiet l-oħra. Ma qabel ma nagħlqu dila qed jagħmel. Ħozzos. Ħozzos. Ija. Jistgħu jisibuh fuq fuq il-xismu. Instagram jaħraq. U jaħraq, eh? Imma very nice. Le, hija avenue li nu pjaċir naraħax from seed u qed ikabbar u jagħmel is-sosis tiegħu li tal-ġen. U jien l-nħobni ukoll bully. Ah, grazzi għali. Thank you. Forsi issa niġu għawdex. Mux forsi, idli meta u jew. U namlu bomb throwing, ma. Namlu, namlu. Thank you, intom. Thank you ħafna. Thanks.